Sup guys Shaggy aki. Awe mi ta bai papia over di sinku more hacks pa si bo bida un tiki mas facil. E prome ta bai pa endenan cu like to bey kantoor tin par di benan tin cu saca e blanco of e dol di e webo for di otro. Anto loke ami tabata haci prome tabata gewoon mi ta cue nan dos anto mi ta keda juggle te ora e blanco sali anto mi ta keda cu e dol di webo dea casca. Pero ma bin ripara cu tin un manera mas facil. E manera mas fásil ta simpel. E ta asiniquí. Bo ta coe un comchi, bo ta hinca e webo den e comchi, dus, no e webo cu e casca, pero bo ta kibra e casca, anto laga e webo, e blanki webo cu e dòl webo, den e comchi. Despues bo ta coe un bòter, e bòter mester ta un bòter cu bo por primi, dus un di plastic, bo mester tin un kleine cola fles of kico ta, anto bo ta pone e boca di e bòter riba e dòl dje webo, primi ele, laga los, anto e ta trek e dòl di webo bai cun'e. As easy as that, it can not get. E cosa ki ta bai pende nan druk manera ami ku tin par riba e bambisador ku ami ta usa mi kama ra ora mi kore bai te Rotterdam mi ta ripara ku mi a lubida bateria na kas of mi a lubida un SD card na kas anto mi no por sigui tra manera mi ke tra. So, loke mi ta bisa ku bo por hasi ta stack things riba otro. Ku stack things riba otro mi kmen di prome ku bo sali por ta anochi prome of gewoon durante di e dia ku bo tin ku sali anto bo ta preparando pa sali. Pone tur kos riba otro òf banda di otro den un grupo, ya bo no ta lubidá nan. Anto un bon tip tambe ku ami ta haña ku m'a bisa mi mes òf m'a siña mi mes ta, ora bo ta pone e kosnan akí riba otro, pone e dokumento òf e kos ku bo ta haña mas importante te abou, di manera ku ora bo tin ku sali, bo ta logra kue tur loke ta ariba ku ta ménos importante plus esun ku ta mas importante kual ta te abou. E ora bo no ku mes niun di nan. E di tres aki ta bai pa hendenan cu ke haci hopi cos pa reu. Anto e cos aki ke men di porta ta bai pa hende muhe mas tanto mi no sa paso hende muhe ta basta bon den multitasking. Pero loke bo por haci ta bo bisa ora bo ta drechando bo cabello of ora bo tin cu make up of algo anto bo ke sigui wak algo riba bo telefon bo por usa bo bril bo zona bril. Dus no bo no bo bril di bista paso si bo usa bo bril di bista bo no por mira. Pero loke bo para si ta bo ta usa bo zona bel bo ta kue ponele riba su lomba anto ora e ta riba su lomba bo ta kue bo telefon bo ta ponele mei mei di dje anto ora e ta tene si bo ke pa e telefon bira un tiki mas kan djis habri bo bo pianan si bo ke pa e telefon bira mas kan djis habri e oreanan di bo bril anto e telefon mes ta schuif bai un tiki mas schuin ya bo mira mas facil depende den ki stand bo ke wak e kos ku bo ke. Esaki ta bai pende nan cu ke scapa un tiki sender di voordeel. Bo sa semper bo ta tuma voordeel pass of diferente club cards. Anto ke ta pasa ta bo portmone ta yena yen di e carchi nan aki anto e cos ei ta pone cu bo portmone ta bira pisa of ora bo ta para dilanti e casa anto bo tin cu busca e un carchi ei ta dura masha largo me prome cu bo a yen saca por dra di e barcode di e carchi anto despues bira anto saca por dra di e parti dilanti. Haci esaki cu tur bo otro carchi nan. Anto traha un album of un folder cu yama Store Cards of loke bo kier. Anto bo ta yinca nan tur e ideanan. Yo ta pasa ta bo tin e carchinan e ora e digital. Anteor e bo no tin noti bay para busca nan den opat moeda. Bo no tin ni noti cana cu nan. Kere me cos aki ta traha pasobra ami ta usa un telefon cu un scherm kibra. Anto si for di ora nan barcode scanner por lesa mi barcode di mi pas den un telefon cu scherm kibra mi tin segur cu nan lo por scan di bo. Fancy telefòn of whatever ku bo ta usa. Hopi ora mi bai supermarket anto mi tin kasi un bega en koop mi ke usa un kar. Pero ora mi yega te na supermarket sea m'a kore ku outo of m'a kana bai, mi ta yega te na e supermarket pa ripará ku mi no tin un munt pa hinka den e kar. Wèl, kere mi, si bo tin e kos aki huntu ku bo, yes, bo yabi, bo por habri e kar. Simplemente loke bo ta hasi ta dor ku e yabi aki tin e forma di un munt, bo bo bai kune anto bo tin ke leda e kart, e kart ta pusha e kos sak afo anto bo pusi e. Ku aros ei ku bo tin ku saka e yabi afo pasobra si bo no sa kele bo tin mai haña bishita ku bo no ke haña na ka. Bel guys esaki ta tur e hacksnan ku mi tin p'e video aki. Si bo a like e video aki leave a thumbs up of drop un comment den sekshon bou di e video aki. Laga nos sa si bo gusta e videonan aki of si bo ke por nos traha otro video ku abo tin interes den dje anto no lubida di subscribe. Kosi ta duna nosotros. Well guys, thanks for watching anto manera mi ta bisa semper na mi dos, nos a topa otro den e proksimo video.